नमस्कार दर्शन भी देखियौ जाहि हिसाबसँ हम साउसके सेवा केलियै ओहिने जे संसारमे सभ करै तऽ सभके दादी माय बाप एकदम हर समय खुशीमे रहतै आ जकरा परिवारमे खुशी रहतै ओकरा धन आ दौलतके कोइ कमी नहि रहतै आ कहियो कोनो टेंशन नहि रहतै अहाँ सभके ई वीडियो देखैमे नीक लागल त लाइक करब सब्सक्राइब करब शेयर करब लाल बटन के दाबै लए कोई नै भूलब बहुत धन्यवाद नमस्कार देखी की भए गेलै एकरा ये दुआर पर काम हमरा चौरी चाचर में काम में

ओहि ठेकमे भरि ठेक धान छै हमर आ ताहिपर तू लाइट दए देने छ आ मोबाइल चलबै छी अरती बुढ़ियाके जानि देती तऽ तोहर देह हाथ खिजा जैतियो हम गोर जाते लाइए हां हमरा से गोर हाथ जताए वाला काम नहीं है तोर पुतो नहीं छुतो हम्म। हमर पुतो नहीं छुतो तोरा ना हमरा हाथ जाते दे छी हमरा दुखाई छै त या तोरा जानि देता नहीं एकर बैठल लाल ओ बैठल शरम होइ छै तऽ- बैठल बैठल तऽ एते गोड़ हाथ दुखाइ छै हम आ हम तऽ दिन भर काम करैत रहै छै कभी हमरा पूछै छियै कि की होइए नहि होइए हमरा जे जाँच देतै तकरे हम जाँच देबै सुनकै ने ना सुनलकै हम ओकर बापके नौकर छियै जाइ छियै। नहि नहि नहि हम हिनकर सबके नौकर छियन

एक ठो तेल लगा देती हमरा साउस का देखी है जैतियो बड़ा जरूरी नहीं है कथी देह गल जैतियो हाथ गल और जैतियो हम जाते लन हां हमर गई जाए हम क्या जा पप्पा सेवा बारी करे हमरा नहीं जरूरी है गए नहीं करिया हमरा साउस का गई हमें जा जीवे तो अपना साउस का हम अपने करबू कौन- जे हमरा पुतोह के नीक हेतै हमर सेवा सब दिन हमर साउस आशीर्वाद देलकै जाय जाय छलियै हम सब ठिना देखी

अहाँ के माय के कहाँ अथी रही हमरा बड़ माने छै ना दादी के हमहू वोट के लियो तब माने छै हमरा बहुत के लिए की सब के लिए दादी के? पूछी दादी के की केलको गे दादी गे आदमी करे छै ना सब ई सेवा करे छै एकरा सेवा कहै छौ ने सेवे पर राखने छी इएह छियौ सेवा हाँ एहने होइ छै ने जब करबै ने साउस के सेवा जरूर भेटतै हमरा नेवा पपीता आइ काल्हि जाड़मे नहि खो ठंडी लागतो ना कहिले आगू में आ जते ए मौगी तू एक बेर जान दे दी दादी कत की हतियो हमरा नहीं जरूरी है बिना ई काम मौगी के जे या काम से ले हमरा अंगना में हर हर खट खट उठा के रख ना के मैं मारा खट को रे लव धबिए लोग कहियो कहल कहै छी दादी आ सह छै जे टांग में तेल लगा दै छी ई करै छै कथी जे हिनका रे गोड़ हमर दुखाइ छै से भाग्य जाय ई दिए छै जे तोहर दादी जियल छु ई मर जेतै हमरा अंगना के लक्ष्मी तो हमर हमर दादी जी जे तोरा बड़ हरान हुआ पर जो ना मैं

की कहै छै जे रोटियो ने बना के कहियो देला खाय ल कि हम देबै की सुनै कमौआ नहि छी है हमर कोई सुनै छी तोरा कह दियो ने देखै ले जाइ छी एकरा एहिना बियाह करे ल जा रे नीक से हमर। एकर खानदान के खेतिया काज देखी करै है छै, तो तू जमीन लावली बेचना। मोबाइल देखे वाली मौगी उठा के देखै छी मेरा कोन कोन दशा करै छै हमर अखनिए हमर कोन दोख छो एहिमे देखै छी, एकर सन केलहा छै ने बो कहियो कहियो सनकावे चुकी सब दिन तोरे सनका दे छै मैं गे

हमरा मन की कहै छौ हम एकरे खातिर हम एहि घरमे छियै जे कतऽ जेबै एकरा छोड़ि कऽ हम कतहु नहि जा पाबै छै नहि तऽ माय हम चलि जाइत रहब हमरा नहि छै कोनो लहरा तोरा खातिर हम नुरिया के नहरा पैर आबै छियै। नहरा में देतो खाय ले लोग सुनी तऽ माय हमरा लहरा हम खाइ लए नहि देता कतो आबे ते दिन रहली ओता तो ओता खैया जो

एक बार मांगी में एक बार मांगी ने नंग हमर सास ककरा ले ने एक लोर कान ले जे हमरा पता नै छै तकर डन आ, भेटै छै हमरा सास के तो तू आठ दस अंगना कहीं नहीं एक बार में हमरा साथे उ तो मांगे खातिर देव धारा मतलब बौआ है। हमरो एकटा पोता ए, हुआ हम कहै छी, अंगना अंगना नहीं काने ना देव धर्म ला जाके हमर सास काने बहुत दबदा ढाल दिए तब भेले पता की सब दबदा ढाल मैं आगे तब एकर दादा मजा सना भेला हम कहबे हम ही बेटा जन्मेलिए बेटा वाली ना माता पिता के कृपा सब तोरा देखै छी आइ हमर भीतरी छाती चंडाल रहतिए ना हाँ। तोरा हम नहीं देखतियो मैं आगे नहीं कहने चुप है मैं आगे नहीं कहने चुप आ हमर सास आप कहबे की करबी मैं देखिए बुझबे नहीं करे जे उ कोन बियाह तू कह देली हमरा अंगना में कपार खा गेल छै हमरो कहियो एकरा खातिर छह महीना नहिरा ने हम गेलिए गेलिए ना कहियो बाप कहिया हमर बेराम पड़ले नहीं गेलिए जेबे कहै छी बेराम पड़ि जेतै जाइ छै दौड़ले नाना हमर बेराम छलो दौड़ले आबिए कहिए गो हमरो घर में सास हमर बेराम छलै या आब नहीं जो एते रह नहीं जो नाना के जो तो हम जेबै

हे ई छोरा चालाक छौ किछो मांगतो दिए न चढ़ दऽ कऽ बोक दऽ छौ बो नेहरा के दे आबै छौ भाय जय जी हाँ जो दादी गे आँय? एगे ऊ जे गाइड कहते डर राखना छी ऊ अथी वाला हम गइल कतऽ जो नहि देखेबो ऊ दे न नहि नहि देबो हँ? ए, दादी जाए दे छो ना नहीं कतबो जाति हम नहीं देबू दादी दादी देखा दे ऊ जे नहीं, तम नहीं, गइल नहीं, छो ना नहीं देखेबू, ऊ नहीं देखा दे हम्म, एते सेवा करे छो ना नहीं नहीं हमरा पतो करे छै दादी के कोई ना कोन हम खमती आने जा खून बे हबर हबर मैं नहीं देखते नहीं हम्म, पतो के देबे ए हमरे ध्यान दे पुतो के दोसर दिन देखा दे दोसर गइला नहीं नहीं दादी के हैं ओ तमघैलो आ ओ जे ओ ओ बुढ़वा वृद्धा पेंशन वाला जे ओ पंचायत में देलको ओ चौबीस हजार ओ कोटी जो कुची देने एक बेर लाए छै खोल के निकालबे नहीं रो बहुत चीज से निकाल भी तो नहीं निकालो पैसे ना निकालो तो आज दे ना नहीं बारह हजार दिया चौबीस हजार नहीं दिया बारह देवी दे बारह दे करबी की काम छै दादी